sa mathomo ke rata le wa nako ya gago ke a tsa gore ke di-festive busy ke le emaema Yeah. ra o jere nako ya gago gore o be le rena mm. so ntho e ke nyako e tseba ya mathomo lebitso la gago dj oga ke leina le la o setlwaeleye oga normally o e kwa di-nigerian movies na ebile a ke tsebe le gore e ra o reng you know e na le that exclamatory tone so why dj oga eh, dj oga ke leina le lore ke lehumo le mo radio botsebotse ya nna botsebotse e ke belego be ya se nna dj oka ya mara ke rile ke seno tsena mo radiong o ka re ba no re mola augustine a ke ke na augustine ba napa ba lengatha ba re oga oga nambele ya nama di tlobile ya then batho ba le rata from then wa ba dj oka mm, mm, mm. so full names botsebotse ke nna augustine mokgaetši radebe radebe ee. mokgaetši o theletše boma ke theletše kobo ratsanile le bona batho bantši ba ba di ba leana ba re banna mokgaetši wa monna mokgaetši wa monna ene ke a lerata wa lerata
so ra re fine o ya ka wena le batho ba go bitsa ka lona ona tabalo a ah, ke ne bothata ebile motho a mpitsa ka lona a e ke a thagala so ke ke ko ko mmela bo mma or mmela ke mmela papa oh, eh mmela bo papa mm. okay so augustine o goletse kae o belewe kae oh a nna ke beletse mo gamphela mm-hmm. ke ana mo re le ona mo mm-hmm. kana na ka e o jana mo ee ka ba ka golela ana mo ebile o sale ana mo ile o ya ko nngwe ebile a ke a ke ke no duma kwa ile ka ko mpumalanga ka ka ka thorsela ka boya a so rata na rata hai man o tine king o tine king ai ai ai ai mishomo le o bona gore botsotsi mo ke lona botsotsi ayayayaya ke So, tholosela gae botsotsi ke o rata nyaka mo gae. gausi mo Mm.
o nyaka mo gae mo mabung a mo gae ee ke rata dilo tša moae nto o lengwe wa moae Mhm. so taba ya gago ya radio botse e tswa kae o thomile o thomile kae le radio wa tseba dilo tše ngwe di dira ash o ka nna o sa tsebe gore nto tše di ka diega ya radio botse nna be ke e rata mara ke sa tshepo gore nka ba ka tswile ke rekile radio um be ke nna kore ke le ka mo gaene ke na le ke na le ono e recorder then ke gaša ke gaša kopa nako ngwe ke recorder ke gaša ke ile ka nna le ragolo wa ka mongwe wa sofong ka kwa thoko jeno ke recorder ke gaša kere

o di a tšona le voice ya gago they normally say you have a voice for radio so vele you have a voice for radio ne ba sa ofore ne ba sa ofore so ke mongwe mo ka enao o le o dira o dira radio ke kgale man ka baka la lerato ke na le seven years no ya ene batho lo ke ke berekile le bona ba lo ke tsene le bona a go tshwanelo motee ke nna ke letiwa ke šetšeng wena o šetše ka baka la lerato ne Yeah. so passion ke yona e le goreng it's Eish. keeping you going e ya mpolaya o tsene lerato le o So- rata ntho ne Yeah. Ya, ya, ya, ya, ya.
so whatever challenge o kopana le yona because of the love you keep Mm, going eh, ya. so ke ke ntho ya gago o e tshwere Mm, and then uh, you've been with moleji fm for all the seven years oba o thomile kae? mm. Ke- eh, wa tsena o dietše a ke tsena ke tlhaloso ba gore ke mole tše femo ke auto ke rena be ke se be ke sa tshepo gore nka fetsa le fitlhe radio ne ke le college after matric ke tswa college a ke re eh o kiriwa tswa ke na le music motho na le matsogo le college ka mosuka mo Capricorn FET so ke dia level 3 so ka kwa ba re ba nyaka batho kua akere then ke ke apply ka baka la lerato nna ka lelesa then ke ke yana kua ba napa ba mpe wa drop out then yeah, wa follower dream ya hao ya radio botse ke duba ka mole ka mo botse ke eh. rata tše tša no kgotla kgotla tša metlakase lo no le kuša lokisha then le radio so ka re ka re opportunity ke ntwa tsa radio tše ke radio monna as as a o easy gore tsene ka radio eh, eh. so ka rock sna phla ba mpitse ka eh ke eh, so then ka napa ka ka apply ba mpitsa then ka mahlatsi ba ka thoma go bereka so since then you've been le bona setlhane jwaje and then uh, what's the dream for for dj oga ko ronya go ipona o le kae moletši fm ke mo o thomileng gona from here

and then a be di botsa ke a ke di tša presenting fela mm-hmm. so ka ke tsheko botsa gore ke rata go no kgotla kgotla um be rena technician e nngwe e le gore šoma le yona then ya napa ya resigna mm-hmm. then wa tsewa community ba re um ke multitask wa multitask so o dira everything ka re ba process manager

botse ke di rata ka moka ne yeah. and a se antšhe motho e le gore a ka dira toro tša gago wa di phela ka moka ka nako e one so ke mahlatsi a magolo ke mahlatsi a magolo ya ke mahlatsi a magolo ebile a ke a leboga le opportunity le gore ba mphile yona kua e ba ntho dilo tse dintšhi ke tloa ke leboga so yeah on that gore the opportunity ba fileng yona mm. botlhokwa ba ba community radio botsebotse go ya ka wena ke bo bofeng and le gona o nagana gore batho ba bo bona botlhokwa ba community radio station mm.
Eh, community radio station e le botlhokwa kudu mm-hmm. so but batho bantšhi ba e nyatša radio ke radio ge o bolela radio e nngwe motlhong ya sabc wa o bolela e nngwe ke di-radio kao fela um ntho e kgolo ke gore na le dira jwang mm. o na batho bangwe le gore ba ko ya sabc but ke kgona kwa gore motho nka mo challenge e so radio re tse di-community eh, e tlwaele bohlokwa kudu-kudu-kudu-kudu yona yone community mm. wa bona so just batho ba tla ba nyatša community a ke sena ba e nyatša ka baka la gore mohlongwe ditlhotlho tše di le gona wa mm. mohlongwe ka gore ba bangwe batlakwale ba sa ithuta ba no tšaka mohlongwe ba dira metlego ba dirang a ba kgone go kwiša gore botsebotse motho wa ithuta then mafelelong o tlo kgona le nna gore ke be titšago ka bjalo be ke ithuta le nna ke ithute eno a pa thoma tsena ka ka mora microphone wa tshwanyana o ka se thomelo sa one gona ah, bona ah, ah, so wa tshwanya le le gore wena bo gona ka re ka mora gago le tee eh. then mara a thoma go lebana le microphone straight jalo o tsware batho ba theleditše o thoma go so jalo batho ba bo rena um a ba tše community serious ka baka la gore motlhong ba e tšatša from um o kwa gore batho ba o ka re o na le mongwadi ya mašaetšana wa bona so jalo community station e tlwa le right kudu-kudu-kudu e aga motho a fetša le gore o fitlha ko radio tše dikgolo that's wa kopotsa ke le mafelelong ke nyako bona ke fitlhile nako kwa sabc and the experience yeo e humanang ah, from moletši ke yona e le goreng e tlo o fitlhiša gona nna ke le ke bona kare ke shapa sore ke ke title mara ah, ah, ke a kgotsofala ee mara ka fan base ya gago ra gore vele there's something right e le goreng e le gore wa e dira do you remember show ya gago ya mathomo rona le kae ba ntumediša ko kwa baišane le kae
ke baišane ba rona ka o ile se tswetše ee o na le ngwana ngwaninyana ke baišane Re- re re- re- re a boledišana ka moo Ee, re ta e loki, re ta, re ta feleletša re re ba ke na le beng ka mo ba tšwa tv ba re ke a kena a ba tshepe ka gore mosadi a kane mm. mm, mpa ene e sa bonane oh. o tsebile after uh, six months ore ke ke moimana ya le ena sa ile sa na sa ke bone and then a le go gole a bua then A boa then ya ba le ngwana shu. O tsamaile mo a emile. So but a sa tsebe. A fihla kwa le ya ko ene a le mmerekong. So then a fihla find out apeke so bile ke na le 6 months. A seno fihla fela. Ene mmereko kwa mmereko wa bereka nga banya ke batho ba ba emile. Then a no e hide yo la bereka bereka bereka bereka until o file ngwana ka di 22. Jone o lobela ba boela mmereko. Eh ba tswale tsa di 16. Be ntse a hide. Ba tswale tsa di 16. O itwaditse e thoma bona nyana o itwaditše then ba a humana le gore ba mo fa nakonyana ba re sa ma three three three weeks mm. eh, then ya le gore o sa e haitile ba itwatša twatša mme o beleile then o tlo welela o fitlha e fitlha ba se maka ko mmereko ba le gore ba mmona nyana oba ee eh, eh. a ba botsa gore

Eh, second ngwanyana le one ngwanyana Oh, so nna ke a mošimang e o nyaka mošimane re di-balance O balance, nge? mara ngwana kwa modimo ra leboa Eh, ino bolla nako- jalo ngwana- Eish, a ke nna rete e re e taola taba ya rena Eh. ono ngwanyano e re tšhaya kwa ba re ke ke mošimane then a belwa ka kgona kuša gore ke ngwana kwa modimo lena e be le le sure le re le expecta mošimane ka ntino dilo tse dingwe ke re da out of our control okay so taba ya show ya go ya mathomo if like re boela morago the mm. first show ye o e dirileng do you remember it le show ya mohutamang ya ya ya
show ya mathomo ke dirile Morning driver, akere ke kutse gore ka ra community radio station eh, eh. eh le dira se le se le se mm, mm. eh ba nkiša ka ditabeng hey e ka ka gore ya ya ya ya ya e bala ditaba ka gore o boima ya bolo gore a bona le a o se mongwe le gore hai a ra bona ka se loke ka ditabeng uh, uh. then ka mo show ka mo ka gore o tla ba sharp then ka dira morning drive show mm. le o se mongwe re ke sb mm-hmm. e ke na a nka mo etse botse ka ra morning drive ra dira morning drive ka re sa ma three years re dira morning drive and a tare a resigna ba mpušeletša kore mare nyetse ke le technician technician ke bile ona ke bile ona after a ke tsena ke one year a ke tsena a ke sa bola na motho gola o resign ne mara ka re fetse ngwe mote a resign then ka ba technician but ka ba ka ba le ka ba present gore le dia ka moka mm.

o no bona ntho e ke sa dira example ka yona mara wena ya re ko tloela o no bona ntho e le gore ya direga then ya ba le gore ke topic ya gago ya go tsamaiša le entertainment again um ke ntho lo ke lebelela mathomo topic gona e le gore ya trenda ee topic e lo mtlhong ya trenda entertainment news then ke ya prepare ka ngwala fase gore ke sa di lebaka gore nako e nngwe go dilo gore o na le di-point ya so jalo e o ka se ingwala fase o tlo kgwetsa o tsene ka ra show di lebala mhm. then ke yona ke ya researcha mo bekeng o nna botse mo go direga mo bekeng mhm. letse mo di-celebrity tsa rena kere nka se bolele ka ra ditaba tse di if ke bola ditaba mhm. nka se di tsinkele ke no fa wa e bona then ke prepare ka mokgwa o gore Mamohla show ya ka ke na le DJ mang mang le DJ mang mang then preparation ya ona then eh ke ke ke ke na le topic ya mokhuto moso mhm. re bolla ka motho ngwe mang pintsha o tlhokofetse eh ke gore ke ke itse lo re go ga shady then ka di bya botse ka di bya botse then ne ka fa batho ka fa le monate mixtape

ya life wa tseba last e ke ile life mola ka bona e tlhatse batho ba bantši kule ene ka pheka ka yaka not ke fitisa le le ya station ya ke ile life mola ka dira hundred something but ka ka station ke mola gore eh ke o matedi something so ka bona gore eh kwa o na le phapano ya so ra re tšhi ya gago fele mm, defense mm, tša gago mm, di a o latela the support ke e kgolo ke e kgolo okay so prep ya gago like what do you do batho ba bame ba rapela wena you walk around ko stationeng ga o fitlha like before every show o nwa metsi a o fisha like what do you do how do you ah, prepare ba tseba nna ne mm. a ke tsebo nna lo tšengwe tse o ka re ke lo tša nna a ke bolele kudu o ne bolela nnete le batho balo mo a mo ebile ba rebe motho ba bereka re e ke thoma go tsena kwale o no tla ntong wa lefolofolo ke ntho tsena ke lefolofolo a ke tsena ke re no re le timono kore ke ke mo tsena ka ra ntho ke ba lefolofolo a ke tsena le tswa le kae mm-hmm. so a ke dire selo uh-uh. mara ke tsena ka ra monyako wa studio ke thoma go change gore no ba le moyo o mongwe o fokala ke re bana ape ke lona a ka ra se nna so ba oga oga se no shetse ko ntse ya ya motho mpone mara ke sena bona gona mpona motho tore motho botso tsa a bole le kudu
so ke o shitsela ga mo ya ya ya a sena motho le polela e ke le kante ya mara ke sena ka studio kore a ke na le microphone ne ke tlo tshwara microphone o ka re o na le ntho nngwe le gore mo yona kore ke thoma le le energy ee so a ke rapele mara ka pelong ke no rapela gore awa ke a tsena ka tsena ka tsena tsene ka mpa ka dia so ga one ntho ke e dirang e no ba o no tsena then le folofolo la napela tswela ke nana ke di tsamaya ke nna ngwana ba badimo ya ke nana gore ee ke tsamaya le modimo bcause ntho e nngwe le nngwe ke e dirang mm. ya tšwela okay. mm.
so mo, mo south africa do you have a favorite dj radio dj um a tseba nto ngwe a ke tsee mm. mm, a ke nna ke radio dj yeah. o ne bolela nnete ne mm. tse ba re ke di ba re ke dilo tse tšao letšatši wa kwa ebile a ke di tsebe cdjs a ke di kgone tše tša mara batho ba mpitsa di-dj dj o ka ke sa šile ba ka mpitsa ba retao dj ke tlo dira ke no tsebela e ba re ke eng mm. virtual dj ke dj oka but e no ba dj oka wa radiong so a ke dj mara

Ya ke mopedi ke bolela sepedi ene ke fo gore a wa eh leleme la sepedi le ke le nyantšeng ene le nyaka gona ke ke ke ke tseba sepedi so ka ka sona ke ke fo ka sona a tše dingwe ja se go tsang tsang ke bona ka dithata di tun dru no go ja ka se ai no ke re a bona se ke ka sona da ke ta tsena ke ta tsena o ne go ja ka se ai no ya mara be nka duma just eh,

ke no leka like a ke ra tsewa gore nako e nngwe ko šoma gona go dela gore a ba o dumelele gore o dire dilo tse dingwe ka thoko wa bona ke tšhaba o no o dira ditso ka di tshwane tsa mmereko wa ka ka gore a ke tsebe gore na ba tlio reng e tse ba mpona ba re e motho wa bodi ya podcast ba o dira um t v like ke di dire ditso ka dikgoneng um ke tšhaba o no e tsweletša because next time

Mm-hmm. ya ke bone o ka re ba ka e thabela ya for the future ke nto ke lebeletse gore nka dira podcast or ka di radio station yaka ke tloa ke le ready
so online probably online course tše tša nto tše ke nana ditlonkiša godimo lefase tša eh, le ona o ne o dira community radio station ke re bjalo re bereka le bona re kgona go bona gore ba na di-challenge ke process o ne wa applyela bona so so she ithuta di-lesson already You won't go into it. A ke le ona o e dira nako tše dingwe go jalo se ke lebelele for no dira tšhelete go jalo ke no e lebelela for o kgotsofatsa pelo yaka wa bona ee ke no motlhole ke tloile kere ke na le gale a radio no wa bona ke mo lefing e just no mare ke noa mmereko ntse ke le mo lefing ke na le gale a radio kgotsa ke duma gore e o ka re nka nka nka gaša ka no tša phone ka dia so ka napa ka gaša
kere he nka tloa then ke tlo le re ya nthonyane nngwe ka thoko a no nka seme Ah, That's eh, it. o ema ona a sente o Aowa. ka e dira the same Ke- ke ke lerato ke lerato ke lerato Yeah. etse ke tsare ke tswa ka nta le ka reng ka- ka sepale okay That's fine. so just to wrap things up re no dira something a little bit light re dire quiz challenge five in five quiz challenge so ke tlo no botšiša potšišo

loadshedding ya. Ya ko re dunya dina tše tša lori ya tlhela tše gore sa di kutše di corona di kwa tota ko jo lori e šidiša batho tšwela pele ya ya ya le ntho ya
go ganetša batho gore ba tšwele pele o na le tšengwe tše le gore mmušo wa borena ne ya e tla re ba ba re tswalela ko gore system system ya ya the ko re o ka system. re sa phela nako e la kgale so re na nyolo re gotse re a di bona gore na go dutse botsotsi di a di a di a so di re šalediša a ke morago botse nna o gola after kgwedi botse a a ke nya ke ntho A e ke- ke nyaka tšhelete every day gore a Wa seno di a mmereka o fumane tšhelete ya gago. moka Mm. 12 months ka moka monna o gola mafelo a kgwedi nako nngwe ebile o kgotsa gore tšhelete o ke e nyane Ya, ya, so ya. if e le gore motlhomo ke le motho wa mokuto mo jalo ke tlo change everything ke letse taba ya megolo batho ba khumane tšhelete batho ba ba je mhm, batho ba bola ke mhm. tala ka
motšhelete le mešomo wankuša mm. go lene ya gore mešomo e le gore fapane taba ya ditšhelete gore bathong ke ba khumane tšhelete go sanye le re tsamaya monna mo di-tournamente le meketing wa bona flo mo na le phapano mm, mm, kore ebile a ke nyako go bolela kudu kare ke tefetsa ke llang a re se ka e dira serious good second question second question before chicken

one e ntshone ee cause ke e na le mpula
ye ntshefeng ye ntshefeng ke teo bakeng ye ntshefe e bolele e bolele le tša tša bothata tša bothata ke a fitha mara se nka mokgwanong ee kore ke ke ke a lebelela ke na nako ya tša bothata mara

O na le motho out there wa tlhaletšeng, o ba difene tše dingwe tša gago e ba o lebeletše, o boletše o reng e le wena ne o sa ne o sa tshepe gore o ka tsoga o bile mo radiong. Mm, So there's mm. probably someone ka montle kwale o lebeletše le yena o nyako o latela tsela e wena o e tsamaileng. Ke ke advice ya mohuta mang e le gore o ka mo fa yona gore a fitlhe mo o leng mo o leng gona and even go further. Oh, nna nka re mo yena gore a tšwele pele ka go ntheeletša. So ba gona ba bantši ba le gore Eh, ba mpotša gore augustine ke rata go tshwana le wena a kere nako dingwe motho a se bantšhi bale ba ka go botša mara ba gona ba le gore ba rata go tshwana le nna last ebile ke na lo mongwe and ka mfa opportunity ya gore a tsene ka studio e le gore le a e dumelelwa a nka se moting so a tsena a sha le nna so nkare motho le gore a jalo

motho a be authentic a die bo yena then o tla feleletša a tšwelela o tla feleletša le gore a tšwelela ka le rena ke a gopola ka ngwao mongwe nona papatšo e nngwe ko thobela mm. ee so ke rata no e dira ke rata e le mošone mongwe ona ko next door kwa wa e gopola gore motho ba rata go dira papatšo e nngwe so ke ba direla wa bona mm-hmm. Eh, then a ntshe yana mola a ntshe yana mola so until o motha ke ke bitla mo radio fitlhile Wa bona? so moya a ba ona. a ba no di follower ba ka nkekisha or bona ba ka ke thomela ba i- ba itrekere ba gasha ba record ebile anyolo difounu di ona tiktok di ona ba ka social tswelela media ya then bine thuša. motlho nngwe ba ka njumpa then ba ba ko ko- ko- ko godimo ga ka ba thobela pifone a bona ee ke ntho nka ba botsa yona gore banna um creatang di-podcast recordang ka difounu mhm. gore ntho e wa e jala mo wena gape radio um eh, e le gore wa e rata ka nnete mm. so ntse wena o ke recorde o dire o ka se o rata ke dilo nyakwa presenter mara o sena ntho e diang na se go go wa sha o no pharama o sentse o di record o di tiktok o di o di o o theletše le di-presenter jana tšeo kore ba gaša jwang ya mara a o theletše radio bathetse radio ba ke record ba dire di-tiktok jana tšeo then ba tlo tswelela ba ka ba bona di-social media no e thuša kudukudukudu ba ka ba bona le nna nka ba bona then re ba thušang go ba ka gona ka this was Yeah, really no, ke a fun so leboga, at ke a least kanyolo ko o tseba bokaone and ke a tshepa goreng le balatedi ba gago le ba tlo tlhalela this interview le bona ba tlo kwa o ka reng ya botse dj oga re a mo tseba ke motho wa rena so thank you so much for nako ya gago a gona ke a leboga fo lena o tla ke eno o tlo tsebisa batho go nna ke nna mang ka gore batho ba nyako re tseba ka montle ka mokgeng ntho e nna a re le mo mara batho ke a dumela fa gore ba nyako ntseba dj oka radiong then ke a lebo
eh. Thank you.
re go dumediše botheletši wa ga thobala fm e disane botlhala di 2.1 fm studio ke mošate go a tsebo le boithabišo le golo le re ka fa gola e ke thobala fm mo le re tsamaya fela le selecta fo jole ka motšweletši wa rena gape le go na the host ke tsebela ke tla re ke kepa fela le lona re mo sekwisanyana gomme re be mmogo fa go tloa irianeo tlaka iriela ya bo lesome Bolo re nna le wena tle re di šwašwatha yo le ka baswa re bolela ditaba tša baswa re itša re ile tapole re bona baswa ba go ka montle ka fa ge ba dutše um ba dira eng tše le gore di kgona go ka bea borotho tafoleng gape re lebeletse ele tše le gore di kgona go ka tšweletša ditalente tša bone dumelang tle Yeah, yeah, yeah.